Türkmenistanda Hyundai markasy barada bilinmeýän maglumatlar Bu gün Hyundai markasy barada içgin tanyşýas. Ýöne geçen gezek Hyundai markasynyň döreýşi barada gürrüň berdik we kommentariýamyzda diňe öýüň Hyundai diýip ýazylýar. Näme diýip jogap bermeli olara? Bir sorag beripdir, Hyundai öýüň Hyundai diýip ýazýarlar diýýär. Ýöne näme manyny berýär şo zat diýýär. Dogrymy aýtsam menem bilemok, prosta Gelişeni üçin, dileý gabat gelýäni üçinmi ýa ýene bir zatmy, edil Hyundai münüp ýolda galanam-a edil ýokmyka diýýän. Onda men size şeýle bir goja maglumat bereýin. Hyundai markasy. Aslynda hemmämiziň bilýän zadymyz Hyundai markasynda H harp bar, çalyja gyýşyk duran. Aslyýetinde H harp däl şol birinji döredilende znaçok. Znaçok döredilende Hyundai markasy elini uzadyp dur i Klientam elini uzup salamlaşýar. Garaz, satyjynyň we alyjynyň biri-birine elini uzadyp salam berip duran znagy şol. Ýöne wagtyň geçmegi bilen şeýle nagyşlar azalýar-da, H-harpa meňzedilip goýulýar. Ýöne aslyýetinde klient we satyjyň salamlaşygy. Geçen gezekki wideomyzda-da aýdyşymyz ýaly, bir müň dokuz ýüz altmyş ýedinji ýylda Hyundai kompaniýasy ilkinji özüniň awtomobil önümçiligine başlaýar. Awtomobil önümçiligini özi zawod gurnaýan däldir. Ford kompaniýasyndan zawodyň lisenziýasyny alýar we Ford tarapyndan täze kompaniýa gurnalyp berilýär, Hyundai-a. Ýöne Hyundai öz entek maşyny çykaryp bilmeýändigi sebäpli Ford-yň maşynlaryny öndürmäne başlaýar. Ýöne bir müň dokuz ýüz ýetmiş dördünji ýylda Hyundai kompaniýasy Hyundai Pony ady bilen ilkinji özüniň awtomobilini çykarýar. Ine bul awtomobiliň döreýşi bar. Dünýä belli, dünýäde iň ýokary hilli markalaryň maşynyny çykarýan dizaýnerleri çagyrýarlar. Bul dizaýnerler bir-ä Jordat Jorjat Jurj Jurjorýo Jurjorýo Garoçe iki sany dizaýner Jorjatto Jurjorýo biri birem Aldo Maldovano. Jorjato Jorjorio bilen Aldo Maldovana iki sany ady belli. Ady belli diýsem, şol adamlar Ferrari-niň dizaýnlaryny gurnaýan, kän maşynlarynyň dizaýnyny eden, Alfa Romeo awtomobil markasynyň ýedi sany maşyn model awtomobil modelleriniň dizaýnyny gurnan, Lamborghini-niň modellerini gurnan, mundan başga-da, Maserati-niň, BMW-niň M modellerini gurnan dizaýny gara dünýä derejesinde şolaň gurnan dizaýn eden maşynlary öňdebaryjy satuwlara degişli bolýar. Garaz, ep-esli pul töleýärler we ýaňky iki dizaýn adynam aýdyp bilemok, ýaňky iki sany dizaýnlary çagyrýarlar. I şol esasynda-da täze awtomobil Hyundai tarapyndan öndürilýän ilkinji awtomobil önümçiligi başlaýar. Hakykatdan hem öndürilen maşyn ilkinji Hyundai markasy boýunça öndürilenem bolsa, örän islegi bildirilýär. Halk tarapyndanam süýe Amerikada köp ýerlerinde satuwa degişli bolýar. Indi bulardan ylham aldylar, ýene täzeden, ýene ýaňky iki sany ak dizaýner çagyryp we täze maşyn model dizaýn edýärler. Bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylda Stellar, şu ýerde Sonata markasynyň dogulşy bardyr. Stellar diýip bir awtomobil dizaýn edýärler. Bul awtomobil birazajyk söwda bir goşandy bolmaýar. Sebäbi tüsse meselesinde biraz problema ýaşaýarlar. Şol maşyn bilen we kän bir satuw bolmaýar we şol maşyny täzeden dizaýn edýärler. Bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylda çykarylan maşyny bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýylda Sonata ady bilen düýp göter adyny üýtgedýärler we benzin sistemasyny täzeleýärler. Motor sistemasyny Motor sistemasynam doly dereje üýtgedýärler. Mitsubishi-den motor alyp oturdýarlar. Sonata ilkinji sapar önümçiligi Mitsubishi-niň motory bilen satuwa başlaýar. Ondan soňra elektronika. Hyundai kompaniýasy häzire çenli ady belli bolan bolsa, beýleki kompaniýalara garaňdan ähli datçiklary, hemme zatlary döwrebap. Hyundai öň adam döwrebapdy bilýän bolsaňyz. Döwrebap nähili multirul multirul şo ýerde goýulýar başga kämir markalarda ýok intek şo zat multirul ikinji sapar şo hundai sonata da goýulýar. Rolla awtopilot ýerleşdirilýär ondan soňam aýnalar awtomat ýagdaýda açylyp ýapylýan elle dälde awtomat açylyp ýapylýan oturgyçlaram awtomat ýagdaýda öňe yza süýşýän lýuks maşgala awtomobili höküminde ilkinji sapar bazara hödürlenýär. Şeýlelik bilen, Sonata Hyundai markasynyň iň ady belli ýüzi bolýar hemem üýtgeşik dizaýny bilen halka hödürlenýär. Hyundai Sonata markasy şu güne çenli sekiz pokoleniýa çykýar. Sekiz pokoleniýa diýilýän zady düşündireýin. bir model, iki müň üç ýüz model, iki müň sekiz ýüz model, ýene şoňa meňzeş model, modeller üýtgeýär, şonda her model dört ýyldan, bäş ýyldan täzelenip, şu günümize çenli sekiz pokoleniýa çykýar, sekizinji pokoleniýasam iki müň ýigrimi bäşinji modeldir, o-da bar Hyundai Sonata-nyň. Indi bu ýerde Hyundai-nyň täze önümçiligi başlamaly, Hyundai pikirlenýär. Hawa, Hyundai, elbetde, Hyundai Sonata modeli bilen maşgala agzalaryny öz içine aldy. Maşgala üçin örän gowy maşyn Hyundai Sonata we lýuks segment üçin, lýuks klas sürýänler üçin, özüne göwni ýetýän adamlar üçin, göwni ýetýän maşgala üçin örän gowy maşyn boldy. Indi bu ýerde ýaşlary almaly. Täze ädim, täze maksat, ýaşlary öz eline almaly, ýaşlary bazara salmaly. halk tarapyndan söýülýän sportiwny model bolmaly bir dizaýn gözleýärler. Şeýle bir dizaýn bolmaly awtomobil ýaryş oýunlarynda awtomobil sürüjiler, awtomobil söýüjiler hemmekiş üçin şeýle bir haýranlyk gazandyryjy, garaz Hyundai diýilse şo model bilen tanalmaly diýip bir dizaýn gözleýärler, bu dizaýn näme? Hyundai Coupe. Hyundai Coupe-ni ýene ýaňky dizaýnerler tarapyndan dizaýn edilýär. Akula meňzäp duran, örän owadan awtomobil. Öňki bamperleri, yzky bamperleri, reşotkalary, garaz, ähli bezeg işleri, maşynyň ganaty Porsche tarapyndan dizaýn edilen, garaz hem Porsche bilen bilelikde ylalaşykly ýagdaýda işlenilip taýýarlanan awtomobil markasy Hyundai Coupe. Hyundai Coupe diýilse, hökman agzalyp geçilmeli awtomobil ýaryş oýunlarynda iň soňky derejedäki maşynlaryň biri bolup gaty Kän ýyllarda hyzmat reklamada durdy Hyundai Coupe. Hyundai Coupe dünýä standardyna üç sany at bilen ýaýradyldy. Şo bir maşyn ýöne birazajyk üýtgedilýär. Biz-ä Hyundai Coupe-ni tanaýas, galanlaram başga bir awtomobil bazarlygy üçin niýetlenen. Üçüsem şol bir maşyn. Garaz, dünýä standardynda örän uly at gazanan we Hyundai kompaniýasyna örän uly girdeji gazandyran maşyn markalaryň, modelleriň biri. Şeýlelik bilen, birnäçe ýurtlarda Hyundai kompaniýasy özüniň awtomobil zawodlaryny gurnaýar. Türkiýede, Asanda, hemem Hindistanda özüniň Hyundai zawody gurnaýar. Garaz, şu wagt birnäçe ýurtlarda, ondan soň hem birnäçe ýurtlarda gurnandyr. Häzirki wagtda dünýä derejesinde awtomobil markalarynyň içinde iň kän awtomobil çykarýan we iň kän awtomobil zawody bolan Ýeke-täk marka Hyundai markasy. Hyundai markasy dünýä standartynda ähli markalar bilen bilelikde bäşinji ýerde durýar awtomobil satmakda. Gözüňize gelýärmi? Birnäçe markalar bar, gatgujy on sanyk maşyn marka satýar, ýöne Hyundai markasy bilen zat edil ýaryşyp bilenok. Hyundai markasy bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýylda bolsa Kia kompaniýasyny satyn alýar. Kia kompaniýasyny satyn alandan soň iki müň on bire çenli Hyundai kompaniýasy bilen bilelikde Hyundai kompaniýasy Kia-ny iki müň on birinji ýyla çenli hat tutuşy dünýä tanadýar. Garaz, Kia ýaşlaryň söýgüsini gazanýan awtomobil markasyna öwrülýär. Indi bu zatlar barada has giňişleýin maglumat bermek üçin, biz ýene Kia-nyň geçmişine dolanmaly. Kia mundan öň bir welosiped zapçaslaryny öndürip başlan kiçijek bir zawoddy. Mundan soňra ýuwaşkan ösüp başlaýar. Has gyzykly zat men size bu gün görkezmekçi. Görmäne taýarmy? Onda ýörüň meň bilen. Bu gün gowy zat görkezeýin men size. Ine size görkezjek bolýan täzeligim. Camry iki müň on dokuz L komplektasiýa. Amerikadan özüm üçin getirden we özüm üçin gurnadan maşynym. Sizem şeýle gowy maşynlary münesiňiz gelýän bolsa, Şu maşynyňam eýesi bolup bilersiňiz. L komplektasiýa meň adyma dur. Bir azajyk mündim Türkmenistanda. Hemme zatda problema ýok. Şul maşyn umuman problemasy ýok. Ulagda degim ýok diýsem-ä ýalançy bolaryn. Ulagda degim bar. Ýöne saýlanyp alnan ulag. Içi hemme zady arassa, kožalary, sideniýalar hiç hili ýagdaýda, detal üýtgedilmedik. Garaz detal çalşylmadyk diýen ýaly. Bir şu ýerde bamperler zatlar arassalanan we täzelenen. Galan problemasy ýok. Sizem şeýle arassaja maşynyň eýesi bolasyňyz gelýär, gelse arkaýyn maňa jaň edip bilersiňiz. Men täze maşynym geldi, men bolsa birazjyk ony müneýin. Indi bahasy barada, maşynyň bahasy barada gyzyklanaly. Maşynyň bahasy barada aýdylanda, garaz amatly bahadan size hödürläp bilen iki ýüzden biraz ýokarda. Anyk maglumatlar arkaýyn jaň edip bilersiňiz. Indi maşynyň detallaryny, motoryny zadam açyp oturjak däl. Şu maşyndan meň ýüzüm utananok, şu wagta çenli men bir iş etsem ýüzüm utanjak işini edemok. Onda arkaýyn jaň edip bilersiňiz, opisaniýada nomeryny belleýän arkaýyn jaň ediň, kommentariýada ýazyberiň. Maşyn zat etjekmi, doly derip özüni wideo aljakmy öňünden, zadyndan, gapdandan. Ýok o bu maşyna perehod hem gerekkä edit hem gerekkä hakyky maşyn gönmeli özüni görsünler i problem ýok edit dilen zat dilen maşyn reklama edip bolmaz. Hawa indi kia dogam edýäs kia kia. Kia, bir müň dokuz ýüz kyrk dördünji ýylda Kiaň taryhyna başlaýarys. Koreýa, bir müň dokuz ýüz kyrk dördünji ýyl, Koreýa. Koreýa garyp döwletdi. Geçen gezegem aýdyşymyz ýaly, garyp döwlet, awtomobil münýän örän az, hemme adamlar diňe başarsa welosipedli aýlanýar, tigirli aýlanýarlar. Indi bu ýerde Kia kompaniýasy kiçijek zawod gurnaýar. welosipedleriň zapçasyny ýasaýan zawod. Ýa bir müň dokuz ýüz ellinji ýylda bolsa ilkinji özüniň tigir önümçiligini hem-de motor önümçiligine başlaýarlar. Bir müň dokuz ýüz altmyş dördünji ýylda bolsa Koreýanyň täze prezidenti Kia kompaniýasyna kömek edip başlaýar. Garaz, Koreýanyň prezidenti näme etdi? Koreýany aýaga galdyrmak üçin bir zatlar öndürýän maşgala agzalaryna doly derejede kömek edip başlapdyr. Şu ýerde Kia kompaniýasyna-da elini uzadýar we kömek edip başlaýar. Koreýanyň prezidenti bilen bilelikde Kia kompaniýasy ýük ulaglaryny öndürmäne başlaýar. Entek Hyundai hem özüniň awtomobil önümçiligine başlanokda. Garaz, Kia Hyundai'den biraz köneräk ilki ýük ulagdan başlaýar maşyn sistemasyna. Ondan soňra bir müň dokuz ýüz ýetmiş dördünji ýylda edil Hyundai kompaniýaňky ýaly Ford kompaniýasy bilen şertnama baglanşýar we özüniň zawodyny gurnaýar. Kia kompaniýasynyň tarapyndan täze döredilen zawod hiç hili ýagdaýda özüniň awtomobillerini çykaranok. Bir müň dokuz ýüz togsan njy ýyla çenli Kia zawodynda hiç hili özüniň maşyny çykanok. Näme maşynlary çykýar? Şertnama esasynda Ford-yň birnäçe modelleri çykýar, Fiat-yň birnäçe modelleri öndürilýär şo ýerde, hem-ä Mazda awtomobil modeliniň birnäçe bölümleri. Zawod ýöne entek özüniň maşynyny çykaranok, diňe şertnama esasynda başga bir kompaniýalaryň maşynlaryny öndürip berýär. Kia kompaniýasy bir müň dokuz ýüz togsanjy ýylda Kia Elan Kia Elan dizaýnyny dizaýn edýär we ýüz müň sany awtomobil önümçiligi üçin maýa goýum goýýar. Ýetmiş bäş million dollarlyk maýa goýumy we birnäçe testlerde zyýan ýeten maşynlar Elan markasynyň maşynlary Şeýlelik bilen Elon markasy satuwa çykýar, ýöne ýüz müň sany planlary maşynlarynyň bary-ýogy bir müň-iki müň sany satylýar, örän az mukdarda satylýar. Şeýlelik bilen Kia kompaniýasy özüniň işgärlerine aýlyk berip bilmeýän derejä geçýär. Indi bu ýerde-de Kia kompaniýasy bilen bilelikde ösüp barýan Hyundai kompaniýasy bar-da, Kia kompaniýasynyň işgärleri Hyundai kompaniýasyna geçip başlaýar. Bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýylda sekiz milliard dollar bergä batýar Kia kompaniýasy, tutuş doly derejede zawod we kompaniýanyň özi Hyundai zawodyna goşulmana mätäç bolýar. Garaz, Hyundai satyn alýar, şu hemme bergilerini hem üzüp berýär i kompaniýany hem doly derejede satyn alýar. I işgärler hem ýene täzeden Kia başlaýar. Indiki wideoda näme bar? Indiki wideoda Hyundai kompaniýasyny bir nusgasy bolan Hyundai kompaniýasynyň ýüzi bolan Genesis markasy bar. Kia Stinger we Kia-nyň ýene-de täzeden birnäçe bir at alan, satuwda ýokardaky ringi saklaýan, Toyota-ny ýerinde oturmak üçin maksat edilen dizaýnlary bar. Garaz, bularyň hemmesi barada indiki wideoda tomaşa edip bilersiňiz. Kommentariýada dogam diýip ýazyň. Indiki wideoda görüşýänçäk.